Rũcinĩ rwega eroreria Village TV Kenya, ũyũ no ũrĩa wanyu nene wa Kabirũ, Mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya, na ũmũthĩ ndagĩũka nĩguo tũrore mũtĩ wĩ haha wĩtagwo mwarĩki, na Mwarĩki nĩ mũtĩ wa kĩmerera na mũtĩ wa ũndũire, koguo nĩ ũrĩ magongona wĩkagwo. Na mwarĩki ti mĩtĩ ĩrĩa ĩ hinya ĩgĩkũra. Ona tũngĩrora harĩa gĩtina-inĩ nĩ ũkuona nĩ mũtĩ ũkũraga wega ũtarĩ na mathĩna maingĩ. Mwarĩki na rĩtwa rĩa gĩthũngũ wĩtagwo Castor Plant, na ica ikuhĩ nĩ ũkoretwo ũkĩgwetangwo nĩ andũ arĩa marĩithagia igunyũ iria cia ndigi nĩcio twĩtaga silkworm na nĩ mũmera ũkĩrĩ wa bata mũno ũndũire-inĩ na ona gũkũ tũgũgĩta kwa ngirigaca. Mwarĩki ũtũheaga mbarĩki, na nĩcio ici ũrakĩona haha, ici ti ngũrũ biũ, ici citirĩ cirakũra biũ, no ciagĩkũra nĩ cigĩcokaga cigakorwo ci nyamũ njagĩrĩru, na mbarĩki ũngĩaga kũmĩgetha ĩtacarĩkĩte. nĩ ĩcarĩkaga ĩgaikia mbegũ handũ haraihu mũno na ĩgĩkũraga gĩthemba gĩkĩ ĩna mahũa mathaka mũno mahũa mayo nĩ makoragwo na ũthaka wa- wa- wamo Eeh, haha no tũgũkĩona ũrĩa mbegũ ciayo cikĩanjagia, rĩu gaka gagĩtuthũka nĩko gacokaga gakarehe mahũa maya ũguo, magagĩthiĩ ũguo marutĩte mbarĩki, nacio mbarĩki nĩ gũgĩkarangwo cikarangagwo, ũkagathima maguta macio. nĩmo magĩcokaga makaigwo eh, harĩa tũkiugaga kĩnandũ kwao nĩ kuonania mũgĩkũyũ nĩ mũndũ wakĩũhĩgĩrĩire maũndũ maya mũ- wega agakorwo akĩmenya ũrĩa maũndũ mekagwo na ndirenda mũno gũthiĩ magongona-inĩ marĩa mekagwo na na, na maguta ma mbarĩki macio ngũtigĩra arĩa ma- makĩũhĩgĩrĩire wĩra ũcio mũno no mbarĩki eh, maguta maya ona nĩ ũkwĩhaka marĩa mekuma mbarĩki-inĩ ici rĩ mũndũ nĩ ehakaga Mũndũ enjwo rĩ, rĩu nĩ ũkũhaka kĩongo na gĩgakorwo gĩ kĩega mũno. Nĩ mũmera mwega na ũngĩkona mũmera wothe wĩna mahuti kana mathangũ manene ũũ rĩ, nĩ ũteithagia mũno na gũtheria rĩera. na kũrĩ andũ magĩtwĩra mbegũ mekũruta kũ mbegũ cia cia mwarĩki cirĩ o kuo ũngĩcicaria kũrĩ andũ arĩa mahandaga mĩtĩ ndũgũciaga na ona ndũkũgũra nyingĩ handa o tũnini rĩu ũgakĩona ona ta rĩu ici cia carĩka ithe ndũrona haha nĩ cikĩrutĩte mĩtĩ yacio ĩno ti kũhandwo ĩhandĩtwo nĩyo ĩ- ĩmeragia Eh, hĩndĩ ĩrĩa ũkuona mũtĩ ta ũyũ na maũndũ maya tũkiugaga megiĩ mĩtĩ ĩno nĩ wega ũkenjera kĩrĩra makĩria ma ũrĩa ndĩrakwĩra nĩguo ona mũgĩkũyũ nĩ akiugire kĩmenyi ũmwe ndatũraga, ũkamenya mũtĩ ũcio wega na ũrĩa ũhũthagĩrwo, na nĩ ndakĩmwĩra kaũndũ karĩa ke raithi mũno nĩ atĩ, mwarĩki no ũũhande na mathangũ maya wendagĩrie andũ arĩa mararera igunyũ icio cia ndigi nĩcio twĩtaga silkworm. Nĩ mũĩ wega atĩ kwĩ andũ mararakara mũno nĩ ũrĩa nguo na indo cia plastic cingĩrĩte bũrũri ũyũ, koguo Andũ nĩ marenda meherere nguo icio cithondekagwo na plastic na magagĩkĩra nguo iria cithondeketwo ta icio cia silkworm, nĩcio tũgĩtaga silk, nĩguo tũthaitĩre maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Na mũthenya ũrĩa ndarĩ haha mũtĩ ũyũ warĩ o mũnyinyi, karĩ kamũtĩ kanini. na nĩ twaririe ũhoro wa indo cigwĩtwo indo ta ici ciĩtagwo plastics na ũrĩa ciranyamaria marĩa matũrigicĩirie tondũ tũtingĩikara wega tũtambĩte gũcenjia maũndũ maya. Rĩu ũngĩkĩrora rĩu mwarĩki ta ũyũ haha gĩtina-inĩ ithe ndũrona kwĩna gĩko gĩa plastic gĩ gũkũ na plastic nĩ ĩkoragwo ĩ njũru mũno tondũ ndĩbuthaga na ihenya. Rĩu koguo mwarĩki ũroka ũnyitĩte maũndũ ma ũndũire witũ mwega wa ũgĩkũyũ na maũndũ ma gĩ science. eh, na ũgakĩoneka nĩ mũtĩ ĩrĩa rĩu tũngĩkiuga nĩ ya bata mũno mũtũrĩre-inĩ wa mũgĩkũyũ na ti mũtĩ wĩ hinya gũkũra na nĩ mũtĩ ũkĩnenehaga no ndũkĩraihaga ũguo mũno na hĩndĩ ĩrĩa mbarĩki ciakĩagĩra rĩ na ciakũra rĩ nĩ ũrĩa ĩgĩceragĩrwo mũno nĩ nĩ nyoni ĩtagwo ndutura, ndutura na mbarĩki ciĩ ndũgũ mũno, ona nyoni ingĩ, na ũngĩkona nyoni ĩkĩenda mũno mũtĩ na matunda maguo, ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩgĩgũthomithia atĩ mũtĩ ũcio nĩ wa ũndũire. Nyoni citiendete mĩtĩ ĩrĩa ĩrehagwo gũkũ. na nĩ ngwenda ndĩkĩmũhe ka homework kau mũrore kana nyoni no one nyoni yũmbĩte mĩtĩ ta ya mĩbariti noyo tũgĩtaga mũkĩma mĩtĩ ta ĩrĩa tũgĩtaga ya mĩkarikaba citiendaga na nyoni ndĩendete mũtĩ ũtarĩ matunda na mũtĩ wa kũrehwo. tondũ ĩyo mĩtĩ ya kũrehwo nĩ yũkaga na mathĩna mayo. Rĩu ngũgĩkinyia hau na ndĩkĩmwĩre tũgĩ subscribe Village TV Kenya nĩguo tũthiĩ tũkĩonaga mĩtĩ ĩno na tũkĩmĩthomaga na tũkĩmĩmenyaga nĩguo tũkorwo tũrĩ andũ. maramenya maũndũ maya ũrĩa mathiaga. Mwarĩki ngĩcokera rĩngĩ nĩ mũtĩ wa kĩmerera na nĩ mũtĩ wa ũndũire kwoguo nĩ ũrĩ magongona wĩkagwo namo nĩ mũgĩkũyũ na nĩ mũtĩ ũragĩcoka ũgetanio na eh, kũrĩa kwa ũrĩmi ngirigaca koguo nĩ mũtĩ wĩna bata mũno ũyũ na nĩ mũtĩ mwega tũgũkinyia hau ndĩmwendithĩrie ihinda rĩega na ndĩkĩmwĩre ũyũ no ũrĩa wanyu nene wa kabĩrũ Mũnjirũ wa mbarĩ ya Takinya. Thengiũ na mũrathimwo mũno.